Tinokuchingamidzai zvakare kuzvongwa zveNew Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 9 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Mukati mechitsauko chezuva ranhasi tiri kuona Soromoni akutsanangura ah, uh, uchenjeri neimwe nzira achiita semudzimai ari pamba pake kana kuti uchenjeri hwavakigwa imba uh, and eh, zviri kuburitsa pachena kuti uchenjeri uhwu huno huri kuita semunhu uye akachenjera chenjera vatingati akachenjeresekesa but iye asina njere uya ano anogara pamukova wemba yake kwanzi ari kugara pamukova wemba yake achitaurisa ah, payataurwa ndati nai vedwe kwanzi anotaurisa but njere hapana kwanzi ari kukoka vanhu kuti tsaukirei nepano but haana chaanoziva solomoni ari kuti panapa mwanangu kuti uzive chinhu ichi ziva kuti vese vanenge vasina uchenjeri havangoonekwi nekupusa kuti havatauri aa munhu anogona vakwaitotaurisa taurisa kana akachenjeresa chenjeresa but pasina njere dziripo njere dziripo dzadefiniwa pavhesi pa Vhesi ya 10 kwanzi kuvamba kwouchenjeri ndiko kutya Jehovha. Amen. Kuziva mutsvene ndidzo njere. Apa ini ndaona zvakatosiyana nezvandanga ne, ne ndichifunga apa. Maonero andaita panapa ndeyekuti eh, uchenjeri hakusi kutaura. Uchenjeri hakusi kukoka vanhu. kuti vazare pamba pako vazare mustadium muchitaura muchi unoziva kuti uh, nyaya iri kutaurwa nasoromama iri kuti panapa usafunge kuti kutaura kwemunhu ndoo njere munhu anogona kutaura zvinhu but mukati mezviri kutaurwa musina njere njere chii definition yanzi kutya jehovha nekuziva mutsvene zvoreva kuti togona kuzadza mastadium vanhu vakazara vachikokwa vachiuya nemabillboards ndokugara pamukovaka nekuisa maposta ma ekuti huyai zvakati but kana vanhu ivo vasingatyi jehovha ndiye mukadzi akagara pamukova iyeye solomoni ari kuti panapa Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Chii chinonzi kutya Jehovha? Mukazoenda netsvaka muna zvakazarugwa inonzi ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika, kureva kuti kuchengeta mutemo waMwari, kudzokera pacreation week kuona kuti Mwari akasika, akasika nemazuva matanhatu, akazorora nerechinomwe. Ndokunonzi kutya Mwari. kuchengeta zvaakataura vhesi ya 17 inobva yati panapa eh, mvura yabiwa inozipa chingwa chinodyiwa pakavanda chinonaka akutaura manje mwanangu usararame nezvekuba usararame nezvinhu zvausina kushandira anova zvonaka asi ziva kuti zvinogona kunakidza pazviri kuitika but vhesi 18 inouya muchiri pavhesi 17 kaamai Muchiri pa verse 17 ka nhaimi mhuri muri kunakigwa nezvekuba but verse 18 inoya 18 inoti asi haazivi kuti midzimu iriko unozondambovhunduka ndikati chakunzi midzimu chizve mukazoneverenga uchirungu inoti death is there kureva kuti atora pfungwa yekuti mweya uriko kureva kuti kana uchinge wafa hauchisiri chinhu uri kufa saka ziva kuti nhasi unogona kudya zvekuba wodya zvemakororo makavanda muchitoimba muchecho ha ah, ndoda kutenda mwari wakandiropafadza chaizvo ndine mota iri panzi imuchiziva kuti makaba chingwa chekuba chinozipa asi pashure rufu kuti vakadzokera naye vari pashi vakasvika pai pashiori vakadzika pashiori mwari ngatibatsire mangwanani ano tidzidze kushanda nemaoko edu tidzidzewo kusangotaura but tiite zvakataugwa namwari tidzidze kuti mwari anoda kunamatwa mumweya nemuzvokwadi tishandise mukana watakapiwa namwari kudzidzisa vanhu chokwadi cheshoko ramwari kwete kugara pamikova tichikoka vanhu kuzvinhu zvisina uchenjeri hwaMwari. Ishe tomutendai mangwanani ano, hatidi kudya zvekudya zvekuba nezvekudya zvisiri zvedu. Tipei shungu dzekushanda tizive kuti kushanda kunounza zvekudya. Ropafadzai vana venyu pamangwanani ano muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. kana muchidanibata plus 263 772 204 766 mwari akukomborerei tosangana pachitsauko chinotevera